Daşary ýurtda goýberilýän ýalňyşlyklar gy näçinji bölüm ýadymdan çykdy. Gyýw, laýk stat siz. Basdyňmy?
Gyýw, çagajygymyň göwnüni gaçyraýma. Onda näme, pognaly, görendirin. Ýaňy täze gelen studentler entäp başlaýarlar. Gyýw, şo ýalňyşlygy goýberme. Nämemişin meň ýanymda ene-atam ýok, opba men kletkadan boşadym, gitjek giden ýerime, etjek etjek zadymy diýýäňiz. Okuw kelleden gitýä günde daşarda gulýanka eýle beýle ýalňyşma şo zady ýalňyşma diýýän Jahanjana hä diýiş taýda bir ýyljyk bir ýyljyk çyda oka ondan soň edeniňi et. Men näme üçin beýdýän sen ilki baran ýeriňi öwren ynanma daş töweregiňe ýüzüňe ýylgyryp durýanlaryna bu jonam balym diýýänlerine ynanma Sen bäriniň sistemasyny öwren ilki barýan ýeriň. Soňundan wah-eý, şu Jahanjana hä diýen bolsam, şu ýalňyşlyklara goýbermezdim diýeniňden şu wagtdan hä diý-de otur. Şoň üçin entejek bolup özüňi görkezip oturma. Entäp ýetişersiň entek. Birazajyk çyda. Ýene näme ýalňyşlyklar bar? Kommentariýajykda belläýiň. Daşary ýurtda esasy goýberilýän ýalňyşlyklar rubrikany dowam edýär bölüm iki Gyýw laýk çal ne zabywaým onda näme pognaly. Meni ýolda görselerem ýa-da maňa ýazsalaram gyýw jahan pognaly diýýärler sen näme şolardan kemmi onda näme kommentariýajykda ýazyň. Daşary ýurda gelip maşyn süren bolýarlar onda o bolmanda-da bir ellerä rulda ikinjisem tilfonda nämemişin hiç kim zat diýenokmyşyn gyýw Ponduňy goý, ýalňyşlyk goýberme. Tutularsyň. Işiň gaýdar. Gerekmi saňa şa zat? Jahanjana hä diýiş taýdan. Ne daý boh, awariýa düşseň näme? Bärde seňi arkaňda durjak hiç kim ýok, dogan-garyndaşyň ýok, ýökeje özüňdiň. Goýbermäň şu ýalňyşlyklary. Barýan ýurduň dilini öňünden öwrenýäňiz, soňundanam okaňzok. Ýa diliňizi öwret, ýa diliňizi galdyrman geliň, ýa-da Diliňizi galdyrman gelip edip galdyryp oturmaň diliňizi. Barýan ýurduň dilini öwrenip barýaňyz sapakda-da hiç zat okaňzok. Ýa dilini galdyrmaň, okamaň, ýa-da ýokary derejesine ýazylyň. Biz podkursakamyzda bardy, kursdaşlarymyz nämemişin içskiý uçibamyşyn, a bizde hiç zat bilemizok, başynda testde ýokary bal, biziňkiler aşakda Soň näme boldy? Naoborot boldy. Olar aşakdan bize ýokaryk salam berýärdiler. Şu ýalňyşlyklary goýberseň gaty görme. Goýuň. Laýk jagaz i kommentariýajykda ýazyň ýene näme ýalňyşlyklar goýberilýär. Ony näme? Aýdyp goýberiň. Pognaly. Daşary ýurtda goýberilýän ýalňyşlyklar. Üçünji bölüm. Goýuň. Pognaly. Laýk jagaz ne zabowaým. Basdyňmy? Ýalňyşlyklar goýberäýmesinler. Ýaltanyp okanoklar. Aý, indiki dokaryn, indiki sapak dokaryn, şeýdibem wagt geçip gidýär. Habarlary ýok. Şuny sypdyrýaňmy, sen pikir et, indikiňde şol iki zat üstüňe münýär. Üç, dört. Ýetişeňok. Öz kursdaşlarymyz şeýdip arkaýyn bal, aý, indi okaryn, aý, soň okaryn, aý, bir gün okaryn. Iň soňunda-da ekzamenem geçip bilmediler. Şu ýalňyşlygy sen goýberäýme. Öýündäkilerini, to ýest ene-atalaryny aldaýarlar. Nämemişin, biz okaýas, arkaýyn boluň. Hawa, olar barlabilenok sistemany, ýöne sen näme etýäň? Ýatyrsyň, okaňok. Haçan bilerler? Bir ýyldan soň ekzamene geçibileňog-a. Iller-ä geçýär, sen geçibileňok, bakalawryňa başlabileňok. Ýa hiç zat gürläbileň we oňaraňokmy şonda ene-ataňa habar ýetýändir. Şu ýalgyşlygy sen goýberme. Öňünden okap başla. Pont däl okamazlyk. Öň mekdeplerde bilýäňmi şef näme eýle beýle pont indi şu bolmasa sen hiç kime gerek gäl. We käwagtam käbir gyzlara şunjagaz. Mollymlara sögüp jogap bermek nämemişin men görünýän gyzym ýanymda tira ýa görünýän oglanym ýanymda tira men özümi görkezeýin hiç kime gerek gel siz onýaly adamlar mollymlar bilen adamlar bilen gürleşip oňarmasaňyz siz gerek gel hiç kime şu ýalňyşlygy goýbermäň görünjek bolýan gyzyň waýy şuň diljagazyndan bir oşşap alaýynda diýmeýä ynanaýyn. Şoň üçin şun ýaly samsyk ýalňyşlyklary goýbermäň. Ýene näme ýalňyşlyklar bar gow? Kommentarýajykda ýazyň. Onda näme? Hum. Pognaly. Daşary ýurtda goýberilýän ýalňyşlyklar bölüm dört gow. Laýk ja ne zabywaým sebäbi şu ýalňyşyklary goýberseňiz boldy. Boldy başga zat gerek däl. Onda näme? Pognaly. Ýaňy daşary ýurda berip ylgap söýüşip başlamak. Ot ylgaýaňyzda ot söýgüden galyp barýan ýaly etmäň şony. Bir ýylyny geçiriň

Günde günaşa sen Türkmenistanda otur onda, gürleşjek bolsaň daşary ýurtda saňa näme gerek? Ýene şo bir diliňi galdyryljak bolsaň. Goý, goýsana, goý, gerek däl şo zatlar, düşündiňmi? Men hiç haçanam adamlar bilen gürleşmäň ýa söýgä uçramaň diýjek däl, ýöne ýaňy gelip uçramaň. Şoň üçin Jahan jana hä diýmiş taýdadyr, ýazarlar ho-wo, oppa, Jahan biderek zat öwretdi adamlara, ýok. Ynan-aý, daşa başga ýurtlary biljek gel, Hytaýyň içinde mugallymlaram duýýa, şol adam saňa gowy täsir edýämi, gowy täsir edeniň. Mugallym bilen araň gowy bolsa, mugallymlar göni aýdar saňa, şoň bilen kän beýtme, gatnaşma, çöti saňa gowy täsir edenok, ojagaş oglanjyk ýa ojagaz gyzjagaz der, sebäbi Köp gördükdä başynda gowy okaýarlar söýgä uçraýarlarda okamanysyny pes etýärler okamagyny bes etýärler dogry aýtdym dämi karoç nu we ponýeli da häzir razik boluň repostik ediň ona näme pognali.
Bu günki temamyz bolsa kartlar barada. Pul salynýan studentlarda da bolýa, işläp ýören ildeşlerimizde de bolýa hemmesinde pul salar ýaly kart bolýa. Şol kartlar barada gürrüň beresim gelýär. Laýk sizden hökman. Indi wapýerwih kartlarymyzy hiç haçan satmaň. Hiç haçan o kart bilen näme edilýäni siz bileňizok. Ýarag satyn alýamy ol satyn alýan sizden karty satyn alýan adam ýarag satyn alýamy başga iş etýämi siz bileňizok. Iň soňunda o kart kimiň adyna Seň adyňa seni süýreýäler başga birini däl. Iminna kart seň adyňa açylan. Seni süýreýäler şoň üçin häzir bol kartyňy hiç kime satma bäş manat pul diýip satma luçe gurja çörek iý ýöne satma kartyňy. Wot. Indi hakyky wakany aýdyp bereýin bir oglanjyk ýöräp barýaka kart tapýa orsuň adyna ors raýatynyň adyna karty tapýa. Awtobus awariýa töleýä begenýä o kart tapdym diýip bara söýgülisine kafeä äkitýä töleýä geçip dur onsoň magazine barýa produkt alýa geçip dur gül ýaly gdeta primerno otuz müň rubl bar ekeni. Otuz müňi sowýa ol. Yzyndanam bara hemme ýerde näme bar? Kamera fiksirowje diýip dur. Magazinda-da kamera alýa. Awtobusda-da kamera alyp dur. Karoçe bar ýerde kamera oýanyň adamlar, türkmen illeşler bar ýer kamera alyp dur sizi. Onsoň otuz müňi sowansoň yzyndan. daýylar gelýä. Orsýetde gowarýa şeýdip daýylar diýmän. Polisiýa gelýä-de muny ýygnap äkitýä-de jenaýat işini açýa. Men soň näme bolanyny bilemok. Ýöne gerekmi size türkmen ildeşler? Kartyňyzy satmaňam, tapan kartyňyzam ulanmaňam. Sizden laýk.